Üçünji, adamlar we medeniýet, people and culture diýip gidýär. Elbetde, bulam gerekli we öňe çykjak umuman hünärleriň biri. Buň içine, mysal üçin, psihologlar hem goşup bileris. Esasanam pandemiýa döwründe bilýäňiz-ä, ondan öň we soň psihologik tarapdan näsazlyk bolýar, adamlar käbirlerini alada edýär, näme bolarka, eýle-beýle ýa işini ýitirenler bolýar. Umuman, şolara goldaw bermek üçin psihologiýa, mysal üçin, ulgamynyňam ösjegini häzirden aýdýarlar. Ýa-da, mysal üçin, daşy görmek ýaly adamlar, hany, ýakyn kompýuter bilen işleşip, has daşy görmek ýaly kynçylyklaryň boljagam häzirden aýdylýar. Mysal üçin, şolary bilýän, şolara düşünýän analitikleň ýa-da lukmanlaňam öň plana çykjakdygy aýdylýar. Munuň içine aşpezlerem goýup bileris. Elbetde, adamlaram nahar iýmeli bolýar. Ýa-da, mysal üçin, gowja datly bişirýän hünärmenlerem muňa goşup bileris. Ýöne esasy ýaňky makalada bellenip geçilýän ugurlar şular diýip bellenýär. Birinjisi information technology recruiter, ýaňky informat, ýa informasiýa tehnologiýasyna düşünýän, işe alýan hünärmen. Ikinjisi human resources partner, bulam bilşiňiz ýaly öň kadrlar bölümi diýýärdiler-de, häzir indi has dünýä derejesindäki termin ulanýarlar, HR, HR department diýip eşitýän bolsaňyz, human resources diýilýär. Kadrlar bölüminde işleşýän bölüm. Muňa mysal üçin ýaňky LinkedIn-em mysal berip bileris. Aslynda her kompaniýanyň özünde kadrlar bölümi bolýar. Ýaňky kadrlar bilen işleşýän umuman bölüm bolýar ýa-da adam bolýar. Kä halatlarda mysal üçin e, ýaňky e, uly kompaniýalaryň kadrlar bölümi eger gözleýän işgärini tapyp bilmeseler, ýaňky LinkedIn ýaly uly platformalara ýüz tutup, şolardan ýaňky özlerine degişli, özlerine gerek işgärleriň rezýumelaryny ýa-da ýaňky terjime alylaryny, CV-lerini satyn alýarlar. Muňa mysal hökmünde elbetde şony berip bileris. Talent Acquisition Specialist, ýagny talantlary ýüze çykarýan hünärmen. Biznes partner, iş partnýory, buna LinkedIn hem şoňa mysal berip bileris. Human Resources Biznes partner hem elbetde ýaňky kadrlar bölüminde işleşýän iş partnýory diýip hasaplap bilersiň. Umuman şu ulgama degişli öňe çykjak kärler şular diýip bellenýär. Top skills, ýagny hünärleri rekruiting, talantly, ukyply işgärleri gözläp tapmak, olary işe almak ýaly ukyplary bolan, şoňa düşünýän adamlar. Human resources kadrlar bilen işleşip bilýän, kadrlaryň işleýşine düşünýän ukyplar, biznes management, iş dolandyryşyna düşünýän, project management, proýekt taslama dolandyryşyna düşünýän, people management, ýaňky adamlaryň dolandyryşyna düşünýän, compensation and benefits, bulam gaty üns bermeli zatlaryň biri, eger şu ulgamda işleýän bolsaň we kadrlar bölüminde işleýän bolsaň, hakykatdan hem compensation, aýlyk haky we işgäriň öz doly haklary bolýar. we olaryň aýratynlyklary bolýar. Mysal üçin, öňki döwürleri göz öňüme getirýän bolyn, kän bir şertnama ýa-da kontraktda kän seredilnokdy-da, bir iş tapan wagty adamlar derrew ýaňky kontraktyň içine seretmän gön gol çekmek bilen bolýardylar. Ýöne soňky döwürde ýaňky adamlaryň elbetde aň düşünjesi hem ösýär, sowatlylygy hem ýokarlanýar. Elbetde indi indiki ýaşlar, häzirki umuman adamlar Ilki bilen kontrakt saňa hödürlenen wagty ýa-da ýaňky şertnama hödürlenen wagty näme edýärler içindäki maddalary okaýarlar. Haçan işden çykaryp bilýär, nädip çykaryp bilýär ýa diýen ýaly soraglara jogap gözleýärler. Şoň üçin umuman siz bir adamy işden çykarjak bolsaňyz ýaňky kontraktyň içindäki maddalara salgylanmaly bolýaňyz ýa-da kanunlara salgylanmaly bolýaňyz. Birden adam sizi işden çykaryp bileňzok. Iň bolman iki aý öňünden ýaňky duýduryp ony işden çykarmak ýaly bir meýilnama etmeli bolýaňyz we ýöne işgäre duýdurmaly bolýaňyz. Ýaňky duýdansyz işden çykaraýan ýagdaýyňyzda-da elbetde ol işgär gidip sizden arkaýyn degişli organlara baryp, sizden doly hakyny talap edip bilýär. Şonuň üçin ne şuňa düşünýän, şu prosesiň nähili işleýändigini bilýän, umuman, hünärleň, ukyplaň has öňe çykjagy aýdylýar. Foreign languages muny aýtmagam gerekkä, düşnükli. Ýaňky daşary ýurt dillerini bilmek, elbetde, Mekşiniň bilşi ýaly, häzirki wagtda gaty möhüm meseleleriň biri hasaplanýar.